Nsellmulkom u nistidnukom għall-programm tas-CNI tal-Front Patenel Home. Miegħi għandi bħas-soltu lil Sami Mejla, iċ-Chairman tal-Front Malti Dwar Umu. Iktar kmieni f'dan ix-xahar, fil-bidu ta' dan ix-xahar, ġiet imfakkra l-Jum dwar il-Libertà tal-Media, il-Freedom of the Press. Dina ġurnata magħżula mill-United Nations biex il-poplu jiftakar kemm hu importanti li l-media tkun ħlielsa. Imma ukoll dak f'dak il-jum ftakarna fil-dritt li ngħatat liċ-ċittadini f'xi pajjiżi biex jikxfu ħwejjeġ li jkunu kontra l-liġi qed isiru u jkollhom il-protezzjoni, dak li aħna nsejħulhom il-whistle blowers. Il-Gvern Laburista fil wara li tela' fl-2013, waħda mil-liġijiet li għamel kienet il-liġi dwar il-whistle blowers li jagħti d-dritt lil min jikxef affarijiet ħżiena, u jkollu l-protezzjoni tal-liġi. Issa, fil-fatt, hawn bniedem li hu l-ikbar whistleblower fid-dinja. Dal-bniedem imma ma sabx protezzjoni, Kellu jdabbar rasu għal numru ta' snin ġo ambaxxata ġewwa Londra biex ma jiġi maħtuf mill-pulizija u mibgħut l-Iżvezja u anki l-Istat Uniti tal-Amerika ħa jipproċedu kontra tiegħu għax kixef ħafna affarijiet importanti u se nsaqsi lil sieħbi x'jidhirlu dwar dan il-każ u dwar il-frames. Dak li għadek kif għedt ifisser, l-ewwel ħaġa, li qed ngħixu f'kuntradizzjoni għaliex minn banda għandek l-istituzzjonijiet, inkluż il-United Nations, illi jippretendu li għandu jkun hemm il-freedom of press, il-freedom tal-press u tal-media u anki li jkun hemm il-protezzjoni ta' dawk illi jikxfu l-kriminalità. Fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll, inżid malli għedt inti Lott, illi anki fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea ftit ilu ittieħed vot dwar il-protezzjoni tal-whistleblowers, ta' dawk li jikxfu, kif ukoll dwar il-libertà tal-istampa, u l-vot kien kbir ħafna għax kien hemm 591 favur u kulma kien hemm kontra 29. Din hija naħa, imma n-naħa l-oħra hija illi fir-realtà li qed jiġri huwa illi dawk illi b'xi mod jikxfu l-kriminalità il-korruzzjoni, li l-kbarat ikunu ħbow u b'xi mod jikxfuhom, dawk flok qegħdin jingħataw il-protezzjoni qegħdin jiġu tterrorizzati fir-realtà, kif qed jiġri l Assange. U dawk li jkunu wettqu l-kriminalità, Għax ikollhom il-poter u għax kbar għad, mhux biss jibqgħu ħielsa u ma jispiċċawx il-ħabs, imma jibqgħu bil-poter u jibqgħu għaddejjin qes u ma ġara xejn. Allura din hija kuntradizzjoni kbira u ħadd ma jaqbillu biha, l-ebda poplu ma jaqbillu li nibqgħu f'dina l-kuntradizzjoni. U dina tolqotna lilna għax qegħdin fl-Ewropa, U allura mhux sewwa li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Ħalli nibdew bil-każ ta' Assange. Kif għedt inti, Lord, Julian Assange huwa ċ-champion tad-dinja, ħa ngħidulu hekk, ta' dawk li jikxfu l-korruzzjoni u l-kriminalità. tal-kbarat. Dan huwa l-fundatur tal-WikiLeaks. Il-WikiLeaks kulħadd jaf x'inhi llum, hija l-ikbar organizzazzjoni li tikxef dawn l-affarijiet. U tikxef mhux billi ssostni argument imma tikxef billi Tikxef texts awtentiċi, tikxef emails, tikxef, tikxef, jiġifieri dokumenti. Allura, fil-fatt, dak li jinkixef bil-WikiLeaks, ħadd ma jista' jgħid li mhuwiex vera. Ħadd qatt ma qal illi dak li kixef Assange mhuwiex vera. Kulħadd jammetti li huwa vera u dak kixef ruxxmata każijiet ta' kriminalità tal-gwerra mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti fl-Iraq, fis-Sirja, fl-Afganistan, u meta qed ngħidu kriminalità tal-gwerra, qed ngħidu fuq qtil sfaċċat ta' nies pajżana, m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-militar, li jinqatlu u qisu ma ġara xejn, jinqatlu vendikazzjonijiet biex insemmuha u insomma dak kixef ħafna affarijiet. Dak kixef l-emails ta' Clinton illi fihom hemm miktub ċar u tond illi l-Gaddafi jridu joqtluh ħabba ż-żejt u mhux ħabba d-demokrazija, u dan kollu, dak kollu kixifhom dan. Issa, x'ġara? Da flok tawh midalja, riedu jarrestawh, l-ewwel ġabu l-iskuża għax qalu, xi ħadd qal li rrejpja mara fi Sweden imma l-verità kienet li riedu jibgħatuh Sweden biex imbagħad jestradixxuh lejn l-Amerika. Għaliex? Għax l-Amerika u anki l-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli fir-realtà, mhux billi jivvutaw fil-Parlament tal-Ewropa, mhux billi hemm il-liġijiet, ma tistax tħalli bniedem bħal dan jikxef dawn l-atroċitajiet għax inkella ikollhom jirriżenjaw il-kbarat u aqqas iridu li jħallu lil ħaddieħor jagħmel bħalu. Allura bilfors iridu jitterrorizzawh, bilfors, għax M'hemmx morali. Bilfors għax diżonestà kbira di tal-kbarazz. Għalhekk bilfors għax suppost li tagħtuh midalja. Issa dan għamel seba' snin. Diġà biżżejjed da, seba' snin terrorizzat fl-ambaxxata tal-Ekwador ġewwa l-Ingilterra biex jipprova jeħles milli jintbagħat jiġi estradit għall-Istati Uniti u ma jafx se jiġri minnu, dan għax xi xeħ se joqtluh jew jitfuh għal għomru l-ħabs. Hemm min hu favur tiegħu, għax il-United Nations favur tiegħu. Il-United Nations anzi ħarġet stqarrija li mhux sew li qiegħed fil-ħabs da l-Ingilterra bħalissa. Il-Mexxej Laburista Ingliż Jeremy Corbyn ukoll favur tiegħu, ukoll qal illi mhux sewwa li da qiegħed arrestat il-ħabs u l-pubbliku naturalment, anki l-pubbliku imur wara l-bieb tal-ħabs ta' Belmarsh ġewwa Londra u jagħmel id-dimostrazzjonijiet biex da Assange jinħeles. Imma fir-realtà il-kbarat. Tant huma beżgħanin minnu dan u tant huma beżgħanin illi jkun hemm oħrajn bħalu jikxfuhom illi ma jridux iċedu. U dejjem hekk għamlu, din mhux, daqstant mhux l-uniku wieħed li għamlulu hekk. Jiena hawn ħa nfakkar. Ħa nfakkar il-każ ta' Deltour. Kien hemm il-każ ta' Deltour. Min kien da Deltour? Deltour kien impjegat ma' PricewaterhouseCoopers, kellu d-dokumenti u kixifhom ta' kif Juncker għamel moħba kbira fil-Lussemburgu biex il-korporazzjonijiet kbar jevadu t-taxxa u jitfu l-flus hemmhekk fil-Lussemburgu u ma jħallsux taxxa. Biljuni kbar dak ixef ta' ewro f'taxxa illi ma kienx qed titħallas. U dan l-istess għadduh minn erba' snin ta' terrur. L-ewwel ma għamlu resquh il-Qorti fil-Lussemburgu u skont il-liġijiet ta' Juncker akkużawh li hu ħalliel. Bilkemm titwemmen di. Kixef das-serq kollu u qalulu inti ħalliel u aħluh tnax-il xahar ħabs. U kellu jaħrab ukoll bħalma għamel dan, Assange. U mbagħad fl-aħħar wara erba' snin, dana arrestawh fl-2014. Dam erba' snin terrorizzat, fl-aħħar tant kien hemm pressjoni mill-pubbliku, għax il-popli tal-Ewropa Jafu li da m'għamel xi ħaġa, anzi għamel kollox tajjeb. Naraw li fl-aħħar imbagħad qalulu kellhom jeħilsuh għax tħaw imbagħad kellhom jeħilsuh. Issa lilna di tolqotna ħafna wkoll. Għaliex hawn Malta nisimgħu ħafna fuq whistleblower u mhux whistleblower. U vera, protezzjoni teżisti legalment, però bħall-kumplament tal-Ewropa, fir-realtà, kieku dawn li qed jipprotestaw hawn Malta fuq il-whistleblowing u fuq in-nuqqas ta' protezzjoni, l-ewwel ma għandhom jagħmlu jipprotestaw fuq il-każ ta' Deltour. Ilu snin issa. U fuq il-każ ta' Da Assange, dawn l-aqwa tnejn li kien hawn fl-Ewropa li kixfu s-serq, li kixfu l-korruzzjoni u li kixfu l-kriminalità, l-aqwa tnej, ara kienx hawn xi xi istituzzjoni hawn Malta illi ħarġet tipprova tiddefendihom, il-Deltour u issa lil Assange. Ħa nkunu ċar, la l-Parlament ta' Malta qatt ma ħareġ jiddefendihom. La l-media Maltija, issa l-media suppost l-iktar li għandha interess, imma l-media ewlenija u Malta qatt m'għamlet xi kampanja la favur Deltour u lanqas favur Assange bħalissa. U anki dawn l-NGOs tar-Repubblika biex joqogħdu jsemmu jsemmu 'l Daphne u mhux Daphne għandhom jista' jkollhom l-argumenti tagħhom, imma kieku vera kienu favur li jkun hemm il-protezzjoni ta' dawk li jikxfu, kieku jitkellmu, kieku tkellmu snin ilu fuq Deltour u kieku qed jitkellmu bħalissa fuq Assange, mhux muti qes u ma qed jiġri xejn. Issa aħna minn hawn għalfejn ngħiduhom dawn l-affarijiet? L-ewwel nett ngħiduhom ħalli kulħadd ikun jaf x'Ewropa qegħdin fiha. Qegħdin f'Ewropa allura li fuq il-karta Ikun hemm miktub illi min jikxef il-kriminalità tal-kbarat u l-korruzzjoni tal-kbarat u s-serq tal-kbarat ikollu l-protezzjoni u ma jiġrilu xejn. Fuq il-karta hekk hemm miktub, imma fir-realtà li jiġri huwa li da jiġi tterrorizzat. Din hija s-sitwa u tajjeb li kulħadd ikun jafha. Imma ngħiduha wkoll iktar minn hekk, Għax id-demokrazija titlob iktar minn hekk, kieku vera rridu ngħixu f'demokrazija, u da juri kemm fl-Ewropa m'aħniex ngħixu f'demokrazija. Għaliex? Għaliex il-dawk li jikxfu l-whistleblowers, kieku kien hawn demokrazija sewwa, lanqas għandna bżonnhom. Mela aħna, mela l-poplu biex ikun jaf il-fatti għandu jkun f'pożizzjoni li jrid ikun hemm min jikxef. Aħna ngħidu li fl-Ewropa kollha u fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa u f'Malta wkoll, l-ewwel ma għandu jkun hemm, ikun hemm open government. Gvern miftuħ, x'jiġifieri open government? Mhux qed ngħidu m'għandux ikun hemm il-protezzjoni ta' dawk li jikxfu, imma mhux l-ewwel, dik it-tieni, l-ewwel ma għandu jkun hemm open government li jfisser li kull gvern fl-Ewropa, inkluż il-gvern Malti, Kull ċenteżmu li jdaħħal u kull ċenteżmu li jonfoq jagħti rendikont pubbliku tiegħu mal-pajjiż kollu fiex kif daħlu l-flus kollha u kif intefqu kollha l-flus. Dan hu open government. Open government ifisser illi meta jkun hemm kuntratt bejn gvern u l-privat, Waqt li qed jiġi nnegozjat il-kuntratt tifhem li ma jkunx imxandar għax hemm in-negozjar. Imma mbagħad meta l-kuntratt ġie iffirmat, dan għandu jkun pubbliku. Mhux vera li ma jkunx pubbliku għax ikun kummerċjalment sensittiv. Milli jkun kummerċjalment, l-ewwel nett la jkun iffirmat iffirmat. Nara meta pajjiż jagħmel trattat kummerċjali ma' pajjiż ieħor ukoll ixandru Allura dak il-gvern ma jxandarx il-kuntratti illi jkun għamel ma' korporazzjonijiet privati, il-kuntratti kollha. Il-lobbying l-istess biex ikun hemm open government, il-lobbying li jsir mill-korporazzjonijiet kbar mal-gvernijiet fl-Ewropa u f'Malta wkoll għandu jkun Mhux fuq bażi sigrieta, għax sal-lum sigrieta jkun, anki fi Brussels, kollox sigriet isir, għandu jkun kollox dokumentat u kollox imxandar u mbagħad illum fuq l-internet faċli biex wieħed ixandar dawn l-affarijiet kollha. Dan huwa open government u dan huwa li għandu jkun hemm. Issa, il-każ ta' Assange huwa l-iktar wieħed prominenti bħalissa Assange huwa ċ-champion tad-dinja ta' daw li jikxfu l-korruzzjoni tal-kbarat, is-serq tal-kbarat u l-kriminalità tal-kbarat. U dan importanti li anki aħna minn hawn Malta, l-istituzzjonijiet jibbakkjawh, għax dan issa tant qed jiġi terrorizzat li hemm il-possibilità li jispiċċa jiġi estradit lill-Istati Uniti u jintefa' ġo ħabs jekk ma jiġix ukoll jekk ma jingħatax ukoll il-piena tal-mewt. Issa dil-kwistjoni tal-press freedom dan l-aħħar tqanqlet ħafna fir-rigward ta' Malta għaliex ġakbini Maltin, Xewxu lill-ballanin u għebbluhom li f'pajjiżna m'hawnx libertà tal-media, tal-press. U qalu wkoll li bħala prova ta' dan id-delitt ta' Daphne Caruana Galizia, li din Inqatlet imħabba dak li kixfet jew kienet se tikxef kontra min għamel affarijiet ħżiena, kriminali jew affarijiet ħżiena. Imma li tgħid li f'pajjiżna m'hawnx libertà tal-press, hija xi ħaġa li hija gidba faħxija u tagħmel ħsara r-reputazzjoni, il-fama ta' pajjiżna. Għax kif kulħadd jaf, il-media f'pajjiżna mhijiex ikkontrollata jew iċċensurata mill-Gvern. Mhux qed ngħidu li l-media Hija ħielsa minn kull pressjoni, għax pressjoni ma tiġix biss mill-Gvern, tiġi wkoll mill-negozjanti li għandhom poter finanzjarju, minn kumpaniji, tiġi wkoll minn partiti politiċi, tista' tiġi minn ħafna naħat. Allura f'pajjiżna il-press mhijiex kontrollata mill-Gvern. Imma ma nistgħux ngħidu li mhijiex ikkontrollata u ċċensurata minn forzi oħra fosthom forzi kummerċjali. U mbagħad ngħiduha kif inhi. Meta wieħed jippretendi li l-press tkun ħielsa, dan ifisser li r-reporters li jirrapurtaw ġrajjiet u li jiġu ppubblikati fil-midja, dawn għandhom id-dritt li jgħidu li jridu, verità jew le, fuq kulħadd Għax hemm dad-dritt tal-libertà tal-istampa, mhux sewwa illi kulħadd jippretendi li huwa reporter u jgħid li jrid iktar u iktar illum Meta barra l-ġurnali u l-istazzjonijiet tar-radju u television, hawn dik li jsejħulha s-social media. Jiġifieri fuq l-internet hemm il-Facebook, hemm l-Instagram, WhatsApp u platforms oħra fuq l-internet u dawn mhuma kkontrollati mill ħadd u biex naraw kemm jistgħu jiġu abbużati, insemmu l-każ ta' dak li kien waqqaf ma' sieħbu il-Facebook fl-2004, Chris Hughes. ma' Zeberberg, Zuckerberg, dawn it-tnejn flimkien waqqfu l-Facebook. Li llum il-Facebook għandu udjenza kalkulata ta' miljuni, anzi biljuni, mad-dinja kollha. Dan Chris Hughes li m'għadux fil-Facebook, illum, ġimgħa ilu, kiteb artiklu fil-gazzetta Amerikana, in-New York Times, Fejn qal illi hemm bżonn illi jsir kontroll fuq il-media, is-social media. Mhux qal li għandu jkun hemm iktar libertà tal-istampa, imma li jkun hemm kontroll għax qed tiġi abbużata. Qed tiġi abbużata għaliex qed tagħmel ħsara Fu fil-privatezza ta' ħafna nies jintqalu affarijiet privati fuq individwi li mhux sewwa li jiġu mxandra. Il-privatezza. Għaliex fuq il-social media qed ikun hemm kliem ta' vjolenza u ta' mibegħda, hate, mibegħda wisq u kontinwa u qed ikun hemm ukoll dak li llum jgħidulu fake news, aħbarijiet li mhux vera, foloz, imma għax jixxandru fuq is-social media, ħafna nies jemmnuhom Għax m'għandhomx mezz biex jivverifikaw jekk humiex vera jew le dak li qed isimgħu u jaraw fuq is-social media. U dan li waqqa' fil-Facebook illum qed jappella ħalli jkun hemm kontroll fuq dawn it-tliet punti Li tiġi mħarsa l-privatezza ta' individwi, mhux kif qed jiġri llum, li ma jkunx hemm fake news, affarijiet foloz u wkoll li ma jkunx hemm iktar diskors ta' mibegħda. u ta' vjolenza fuq is-social media għax dawn it-tliet ħwejjeġ qed jagħmlu ħsara kbira lill-ċittadini, lill-individwi, l-iktar liż-żgħażagħ li jaħlu ħafna ħin tal-ġurnata jsegwu dawn il-platforms li semmejt importanti issa bħal Facebook, Hemm oħrajn, il-Google, hemm l-Amazon, hemm platforms oħra importanti ħafna li jxandru tant dawn it-tliet ħwejjeġ li jagħmlu ħsara. L-iktar il-fake news. Illum mhux iktar irridu naraw ħalli nagħtu l-libertà lill-istampa imma rridu naraw kif l-istampa jew il-media, meta ngħidu stampa jiġifieri l-media, inkluż is-social media, ma jiġux abbużati Għax ikunu ta' ħsara. Il-libertà tal-midja, tal-press, hija meħtieġa f'kull pajjiż demokratiku, imma tista' tiġi abbużata u qiegħda tiġi abbużata, tant li dak li waqqaf il-Facebook hu stess qed jappella li għandu jsir xi forma ta' kontroll għax inkella jibqgħu jsiru dawn l-abbużi fuq is-social media. Issa abbużi jsiru mhux biss fuq is-social media, anki fil-ġurnali, anki f'pajjiżna. Jekk nieħdu per eżempju ż-żewġ ġurnali ta' kuljum bl-Ingliż li huma kritiċi ħafna tal-Gvern Laburista, Dawn jippretendu li huma ħielsa, imma m'hemmx ebda kwistjoni li huma ma ħilsa xejn għax dak li jagħmlu huwa kuljum jivvintaw kif jikkritikaw lill-Gvern Laburista, jiġifieri m'humiex immexxija biex jagħtu biss l-aħbarijiet lill-poplu imma li jagħmlu propaganda, jimpressonaw il-qarrejja tagħhom. Għandhom dan l-iskop. U dan l-iskop imur kontra il-press freedom għax il-fatti għandhom jiġu ppreżentati lill-poplu, lill-qarrejja, u anki li jsiru kummenti kritiċi fuq il-Gvern u fuq kulħadd, imma dawn iridu jkunu fil-fatt mhux ippreżentati bħala ħwejjeġ infallibbli li wieħed bilfors irid jaċċetthom. Jista' jaċċetthom u jista' ma jaċċetthomx. Irid ikollu l-poplu l-mezz kif jiġġudika dawk li huma dak li hi propaganda u dak li hi rapportage ta' fatti vera. U hawn tidħol importanti ħafna l-bilanċ li jrid jinżamm biex il-poplu jgawdi d-dritt tal-libertà tal-istampa. Issa hawn Malta faqqsu ħafna għaqdiet li jippretendu li huma l-vuċi taċ-soċjetà ċivili. NGOs jgħidu li huma l-vuċi tas-soċjetà ċivili u dawn jippretendu li jkollhom id-dritt li jikkritikaw, iva, ikollhom id-dritt li tikkatikaw, imma aħjar l-ewwel jammettu li huma huma mouthpiece, passara, ta' interessi politiċi. jiġifieri fl-iktar waħda li ssemmiet anke hawnhekk, għaqda li hija ta' nazzjonalisti militanti. Imma taw lilhom infushom isem ieħor, Ippreżentaw ruħhom bħala organizzazzjoni, NGO, ta' civil society, ta' soċjetà ċivili, u huma xejn ħlief għaqda oħra ta' propaganda tal-Partit Nazzjonalista. U tajjeb li l-poplu jkun jaf. li meta titkellem din l-organizzazzjoni jkunu qed jitkellmu nazzjonalisti attivi, attivisti, militanti, propagandisti, ħalli jgħidu li għandhom jgħidu imma almenu l-poplu jkun jaf li mhumiex indipendenti u ma jirrappreżentawx lis-soċjetà ċivili imma lilhom infushom u lill-Partit Nazzjonalista. U għalhekk wieħed Fuq il-kwistjoni tal-press freedom hemm xi tgħid ħafna. Il-prinċipju huwa tajjeb imma jista' jiġi abbużat b'ħafna mezzi, fosthom dawk li semmejna. Nixtieq li għandna żmien iktar, m'għandniex illum. Nirringrazzja lis-sieħbi li ħa sehem f'dan id-diskussjoni U nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna, u nappellawkom biex kull nhar ta' Ħamis tisimgħuna fid-disgħa u nofs, u nfakkrukom li l-programm ikun repetut is-Sibt fil-ħamsa u nofs ta' warofsinhar. U nfakkrukom ukoll biex issegwu l-websajt tal-Front Maltin Iqumu u tas-CNI. Insellmulkom.